F'dak iż-żmien, il-Fariżej u xi wħud mill-kittieba li ġew minn Ġerusalemm inġabru ħdejh u raw li xi wħud mid-dixxipli tiegħu kienu qegħdin jieklu b'idejhom mhumiex indaf, jiġifieri mhumiex maħsulin. Għax il-Fariżej u l-Lhud kollha, biex iħarsu t-tradizzjoni ta' missirijiethom, ma jmissux ikel qabel ma jkunu ħasslu idejhom sewwa. Hekk ukoll wara li jerġgħu lura mis-suq, ma jiklux jekk ma jinħaslux. U għandhom bosta drawwiet oħra li baqgħu marbutin magħhom minn żmien għal ieħor, bħalma huma l-ħasil tat-tazzi u tal-buqari u tal-ktieli tal-bronż. Mela il-Farisej u l-kittiba staqsew. Dan l-għala d-dixxipli tiegħek ma jġibux ruhom skont it-tradizzjoni ta' missirjietom, imma jieklu bidejhom mhumiex indaf. Iżda hu weġibhom. Sewwa ħabbar Iżaija fuqkom ja nies ta' wiċbieħor, bħalma hu miktub. Dan il-poplu bix-xufftejn biss jagħtini ġieħ, imma qalbhom hija 'l bogħod minni. Fira hi l-qima li jagħtuni, jgħallmu duttrina li m'hijiex għajr preċetti tal-bnedmin. Hekk intom twarrbu l-kmandamenti ta' Alla biex tħaddnu t-tradizzjoni tal-bnedmin. Reġa' sejjaħ in-nies lejh u qalilhom, Isimgħuni, intom ilkoll, u ifhmuni! Ma hemm xejn minn barra li meta jidħol fi bniedem itebbgħu, imma dak li joħroġ minn ġol-bniedem, dak hu li jtebba' lill-bniedem. Għax hu minn ġewwa, mill-qalb tal-bniedem, li joħorġu l-ħsibijiet il-ħsiena, żina, serq, qtil, adulterju, regħba, ħażen, qerq, libertinaġġ, għira, malafama, suppervja u bluha. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jtebba' lill-bniedem. Il-kelma tal-Mulej tifħi lilek Kristu. X'jagħmel persuna imtebba u ħatja ta' dnub? Ġesù jakkuża lil Fariżej u l-kittieba minn żewġ affarijiet. L-ewwel għall-ipokrisija tagħhom. Kienu jidru li qed jimxu skont il-liġi ta' Alla biex jintogħġbu min-nies, filwaqt li f'qalbhom kien hemm ħsibijiet u intenzjonijiet ħżiena. It-tieni, akkużahom li abbandunaw il-Kelma ta' Alla billi imponew fuq il-poplu l-argumenti u l-interpretazzjonijiet tagħhom ta' dak li Alla ried. Ġesù japplika għalihom il-profezija ta' Iżaija li nsibuha f'Iżaija kapitlu 29 vers 31, li kien akkuża n-nies ta' żmienu li lil Alla fommhom biss iberkuh imma qalbhom kienet 'il bogħod minnu għax ma kinux jobdu l-liġi ta' Alla. Alla fil-ħnina tiegħu Dejjem lest li joffrilna bla ħlas il-maħfra tiegħu, il-fejqan, u l-grazzja li negħlbu d-dnub u l-ħażen f'ħajjitna. Imma biex nirċievu din il-ħniena u għajnuna ta' Alla, aħna għandna nistqarru ħtijietna mas-saċerdot li jirrappreżenta lil Kristu fil-qrar. Permezz ta' qrara tajba, l-Ispirtu s-Santu inaddafna minn dnubietna b'dan is-sagrament li nistgħu nirċievu kull meta nħossu l-bżonn. Jekk ilek ma tersaq lejn dan is-sagrament li permezz tiegħu terġa' ssir ħabib ma' Alla, itlob lil Mulej biex jurik ħtijietek b'mod ċar u jagħtik il-kuraġġ u l-qawwa li tindem Tqum u tmur f'riġlejn saċerdot. Taqtax qalbek u tħallix li x-xitan joqgħod jgħidlek li int għal xejn tqerr għax terġa' taqa'. Alla jara l-intenzjonijiet tajba tiegħek u bil-qawwa tal-istess sagrament jagħtik il-grazzji li teħtieġ biex tikkumbatti d-dnub f'ħajtek. Alla jobgħod lid-dnub fik, imma jħobb lilek, tant li miet għalik. Tħallix għal għada, għada jista' jkun tard wisq. Mulej, agħtini l-grazzja li nersaq ta' spiss biex nirċievi il-maħfra tiegħek fis-sagrament tal-qrar u tħalli l-ebda skuża f'moħħi issomni il-bot milli nitħabbeb miegħek u ngħix b'qalb safja. Aziza Ommi Marija, dawwalni bid-dawl ta' ibnek, ħalli f'ħajti qatt ma nagħti l-ġenb dawk l-affarijiet meħtieġa